Ok, tuni cu Firefox runter deuh ning kan zoh hna lai. Hmasabik ah hika cun kan zoh hna lai i step by step in Firefox an on piak lai cun an piah dih hnu khan ni a cunglei pahnih te clear your history le check your extension and get add-on kan zoh hna lai maw? Firefox kan on piak. Okay, ka on piah dih hnuah khan history hi ka click piah lai. History hin amah history cung hin right sorry ti amah today cun khi nangmah i a ummi na rak onnak na rak tonnak poah kha delete na tuah piak dih lai history zeihmanh na chiah piak lai lo hika chung ah hin. Cun download timi chung zong item pakhat nan zeihmanh a chiahpiak lai. Download zong kha mah download cung na tuah lai, right click na tuah lai, delete na tuahpiak lai. Cu dih in khan Firefox na kal ṭhan lai i option ah hin na kal lai i privacy timi hin na kal lai. I privacy timi hin Customer use in na tuah piak lai i ṭuan hika zawn hi always use privacy bronze foremost ti cun thim piak lem lai lo cun hika zawn hi check na tuah piak le clear history huan Firefox close ti ti Firefox na cloud ah khan na on vialte kha thianh dih lai ti nak a si. I cun hika zawn ah hin history hi browsing and downloading history hi a zapi te khan phet dih ding si taang seti na duh a si cun hihin a check piak lai. Cun uh, Firefox pawl le uh, Gmail man pakhat kan on le kan password a taan lengmang sual si cun hihi a taang lo ding kan save password timi hi uh, na check piak lai i cun okay kana tuah piak lai. Atu cu hi browsing le download uh, history hi uh, kan save lai kan nganh lai. A dang popo kha hlonh dih ding te. Okay. Cun hika zawn hi ok na tuahpiak lai maw? Cuti in khan add-on timi kan kal ṭhan lai. Add-on in kan kal lai i ka vun kan tel ta lai maw? I extension in ka kal lai i extension ah ka duh lomi pawl kha maw? Ka duh lomi paohpaoh kha Firefox chung i attention ka ngeihmi ka duh lomi paohpaoh kha ka han remove maw uh, dis, disable ka tuahpiak lai. Mah lo cun ni hin uh, ka Firefox ka nuahter ngaingai tawn. Cun plugin ṭhiamṭhiam a ka kal lai. Plugin a ka kal lai i ka ka plugin i ka kal lai ka duh lomi paohpaoh kha uh, never activate in ka tuahpiak la maw? Network ek tekeih, network ek tekeih puan in na duh lo mi popo kan na tuah piak lai. Add on timi kha kan lai cat add on akhan hi faster fok timi te he sort chung khan ka call piak lai hi ka chung te hin faster fok timi te kha ka tial piak lai enter ka click lai e tu hnu khan ni kana chung big ten faster fok a browse or faster timi te kha am lai ma ka ka install na tuah piak lai Salatawp ka ding kha na duh cun restart na duh lo la. Nangmah cu restart na tuah hrimhrim a hau maw ka ei kai ka cu tuah lo zong ah poi lo. Ima di nu kan i ka zawn hin step by step in khan kan zoh ṭhan chung lai i a pahnihnak ta hi kan zoh cang hna lai. I ka hin about semicolon and khan 50 mi te khin a click piak lai. Cu dih hnu ah khan I will be careful I promise to me na click piak lai. i mah nu kha na ṭial ṭhan lai tiah cun step tri naa kaal zawn network http tike kai slack ka tuahmi khi maw oh sorry hika chungin na ṭial piak lai network dot http dot ning te mak ka khan hika zawn hi right click na tuah lai ṭhangkar na tuah piak lai cu dih hnu ah khan zeitindah kan tuah lai ti ahcun a tanglei deuh ahkhan hihi network dot http mass required timi ka zohpiak lai i kaan right click ka tuah lai modify ka tuahpiak lai kaan tari two simi ka delete lai i nai lawng te pakaw na tialpiak lai maka khan ok ok na tuahpiak dih cang cu dih hnuah right click hika cung na tuahpiak lai maw? Right click na tuahpiak lai i hika zawn te hi a si lai maw? Right click na tuahpiak lai new ahcun integer hi na tuahpiak lai. Cutin cun hi te hi cung hin na ṭialpiak lai. Box chung te hin na ṭialpiak lai. Box chung khan hi na ṭialpiak lai i mak khan OK na tuah lai. Hika OK chung hin zero hi box chung in zero hi na ṭialpiak lai. Cutin cun OK Cutin cun aa news ṭhan lai. A tang deuh paruk nak mu nihin na ṭialpiak ṭhan cang lai. Cu ding khan ah ok na tuah lai i bok chung hin file na tuahpiak lai. Maka khan ah Hi a cung bik ahhin SARS khi na tuah ṭhan lai cu TTP.proxy. phuanphling timi na zohpiak lai. Ika hin na kan cun hitihin um te ding si. Default si, maw cun i kaan fawl si. Phone violet cun fawl si, maw kan ṭhangkal na tuah lai i violet kan truce a cang lai. Ika tikhan na zoh lai. Cun aa number pariatnak hi ka computer ah a um lo ka check cang i aa na computer um sual a si ahcun aa na kal lai i aa right click na tuahpiak lai i aa thankal hi na tuahpiak lai. Cu dih in cun hi box chung hin right click na tuah lai i new na tuah lai i cun integrate hi na tuah lai. Cu dih in cun box chung khan hi te hi na ṭial lai.